Ndi owaawe Arooni orikukurira eirwariro erya Awards Ruharo eririkuraguurira abaana abarikuzaarwa baine oburemu aha mibiri ryagira ngu abazaire obutatunga bujanjabi obu abaana babo baabaherize kutunga obuzibu nk'obu nikyo kirikureetera abaana kuteganisibwa okumara akaire karaingwa. Abashaho abarikukora aha baana abarikuzaarwa baine obuzibu aha mutwe n'ebicweka ebindi baahiga abazaire kukora aha nshonga z'abaana aba bukiri kare. Ngu omwana y'okuzaarwa aine obulema nainga shi y'okuba arikukura akatunga obulema, nyabura omwana ogwe omutware omu irwariro okugira ngu abaase kutunga obuheereza kandi ekindi otakaihwamu amatsiko ahabw'okuba obuheereza buriho bw'okugira ngu omwana waawe abaase kugira amagara marungi nangwa naaiwe oramureeberera obaase kugira amagara marungi. Eron yaayongyera yaagira ngu eirwariro eri niritunga abaana abarikushanyarira obwongo hamwe n'abaine ebizimba aha mugongo n'ezindi ndwara. Abaana abu turatunga obwire bwingi n'abaana abo abaraabe baine oburema obw'okushanyarira obwonko nainga shi eki tureeta cerebral palsy. Abaana abariya baine ekizimba ky'aha mugongo eki turikweeta spina bifida, abaana abariya batsimbire emitwe ekiziba ekyo eki turikweeta hydrocephalus, hariho abaana abariya baine oburema obw'amaguru nainga shi abaine emitego oshanga amaguru amaju garenda nk'okutomerana nainga shi gakuzire kwonka garikutoora omu rubaju nainga shi obumwe Abashikami ebigyere hariho na n'abo ab'okushanga eminwa yaabo na n'enkanka bicwekire, eki tureeta cleft lips and palates. Eron yaayongyera yaasha abazaire okureka kuza omu bafumu ahabw'okuba eki nikituma omwana yaaremwa kukirira omu bwire. Obumwe oshanga batwire baraza nk'omu bafumu, oshanga batwire baraza omu myanya etari emwe n'emwe, oshanga omwana baamureeta yaatungire obundi buzibu, oshanga yaagiireyo ngu omwana baamwokize omugongo nainga shi baamwokize nk'amaguru nainga shi omwe yaazairwe aine nk'ekizimba aha mugongo, oshanga baahashazire Mbwenu obushanga oine omwana obukooko bwamutahira omu mubiri. Abazaire abaingi kwakugira omwana yazarwa aine nk'oburema nibabandiza omu kushishira sente omu bafumu omu ba haburusi baije aha baruhire aija aha yaruhire ebyokumugambira takubihurira nari nayija arikutekateka ngu omwana baine kumuta omu byoma. baine kumuteeka nk'omu byoma bikatereeza obwongo bakamushereza obwongo oshanga ah, attitude yeye ahakura- ahabura- ahakuragurira okuriho hati okuri modern okubyikirizamu kutakukunganguhira Bamwe omu bazaire b'abaana aba baayoreka obuzibu obu barikurabamu kureeberera abaana baabo. Ahabw'okuba n'oku naamuzaire abantu bakaba batamumanyaho omwana nibabaasa kumushemeza emigongo nari nk'ekizimba twagamba nk'omuntu ngu azaara omwana aine ekizimba aha mugongo naabaasa obutakyetegyereza. Hati nyowe yaakagira omutwe nkaba ntiine n'okumureeta ngu omuntu amurebe ku yaabaire aija nk'abantu b'omu ka nk'oku.

Omuhururu gukatsigaza eigufa ryonka azimbaza ari omu kazimba, kinyebuuza hati nk'obu bumugire ngu. Emirundi emingi nibaija bakyerereire. Okuragura abaana aba kikaabaire kirungi orahuke kumureeta ahabw'okuba naaba emitsi neeba etakagumire kandi twamukoraho kare. n'oburema obumwe nitubaasa kubwihiraho kimwe. Eirwariro rya Hours Ruharo niryakiira abaana abaine obumuga aha magara gaabo barikurenga bitaano buri mwaka kandi hamwe n'abaine emitwe erimu amaizi barikuhika bataano buri izooba. Omwana y'okuzaarwa aine obulema akatunga obuheereza araba aine. potential ninga shi okwebaasa okw'okugira ngu nawe arabaasa okugira amagara marungi, abaase okuza aha ishomero. Owa Sky TV Ag'enshonga ndi Job Kato na Nayebare Lucky omuri Mbarira.